Хәр көнне, хәр атнаны, хәр ун көнне без шушы Рамазан аеның дәресләрен күрәбез. Рамазан аенда, белгәнебезчә, без ашау-эчүдән тыелып торабыз һәм якынлык кылудан. Менә бу ашау-эчү, якынлык кылу адәм баласы өчен бик зур ләззәт. Менә шушы Рамазан аенда ләззәттән тыелу дигән әйбер бар. Белгәнебезчә, Адәм баласы бу дөньяга килгәч, дөньяның хавасын сулагач, аның беренче ризыгын капкач, тулаем йөрәге белән дөньяны ярата башлый. Хәм дөнья рәхәте, дөнья ләззәте артыннан куа башлый. Безгә кирәк яхшы йомшак машиналар, тиз йөри торган. Безгә кирәк җылы зур йортлар, Безгә кирәк матур хатын, бай ирләр, Безгә кирәк тәмле ризык, Безгә кирәк бай кием. Ягъни болар бөтенесе дә ләззәт, рәхәт артыннан куу. Һәм ләззәт, рәхәтнең иге-чиге юк. Күпме кусаң да куып тота алмыйсың син аны. Бүген кеше җыеп карый, рәхәт, ләззәт китерә торган әйберләр. Бик күп әйберләр җыеп карый ул бу дөньяда. Миңа әйбәт булсын, рәхәт булсын дип. Селкенмичә пульттан гына телевизорларны кабызырга. Селкенмичә генә хәзер Wi-Fi аркылы гына чәйникне дә кушарга була, чәй кайнатырга була. Ягъни Минимум хәрәкәт. Бары тик сиңа рәхәт булсын, ләззәт булсын. Әмма шушы ләззәт, рәхәт, ул бәхет китерми икән. Ни өчен? Рамазан аенда ураза тотканда, ашамыйча, эчмичә торганда, якынлык кылмаганда без гаять бер ләззәт кичерәбез. Тән ләззәте түгел бу. Бу җан ләззәте. Менә шушы җан ләззәте, җан рәхәте нинди зур бәхет китергәнне аңлыйбыз. Безгә мөһим түгел Рамазан аенда хәтта кая ятып йокларга да. Хәтта без авыз ачканда бер кечкенә хөрмә авызыбызга кергән бер йотым су белән куанабыз, шатланабыз. Ә гади көндә без аңа игътибар да итмәс идек. Безнең өчен бөтенләй икенче дөнья ачылган кебек була. Менә шуңа күрә Рамазан аенда без шушы дөнья ләззәтен куеп торабыз. Дөнья ләззәтен куеп торганнан соң безнең ачыла икенче бер хис, икенче бер дөнья. Ул җан ләззәте. Ул иман ләззәте. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, әгәр дә син Аллаһы Тәгаләдән Раббы буларак риза булсаң, аның диненнән ислам диненнән дин буларак риза булсаң һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вә сәлләмнән пәйгамбәр буларак риза булсаң, сиңа иман ләззәте, иман рәхәте, иман татлылыгы килер ди. Ә бит ураза тоту ул шуларны аңлата да. Аллаһы Тәгаләдән риза булу Раббы буларак, ягъни анның Аллаһы Тәгаләнең кушканын үтәү. Аллаһы Тәгаләдән риза булу, аның диненнән, аның динен үтәү, намазларын уку, уразаларын тоту һәм моны күңел рәхәтлеге белән эшләү, ризалык белән Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вә сәлләмгә иярү, аны пәйгамбәр итеп танып, үзеңгә үрнәк итеп тану. Һәм шушы вакытта сиңа бөтенләй икенче төрле хис-тойгылар килә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләм әйтә, әгәр дә байлар ди, сезнең йөрәгегездә дин аркылы нинди рәхәт килгәнен белсәләр ди, алар шушы рәхәт, бәхет өчен сугыш алып барырлар иде ди. Һәм ураза ае безгә менә шушы ләззәтне бирә дә. Гади көндә көн төн ашаганда, эчкәндә, дөньяга гашык булганда без моны күрмибез. Әмма Рамазан аенда шушы тыелып тору аркасында, дөнья ләззәтеннән тыелып тору аркасында безнең өчен ачыла башка ләззәт. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.